Kalo mitihi muha sidin nyaman dipandang. Yang kadua, orang kalo sudah Nabi ada di hati, cakapnya mudah diikuti. Maka bila sidin bapandir, karna ada Nabi di hati, apalagi selalu mimpi batamu Nabi, cakapnya tu nyaman diumpati.

Nah, jadi ada urang Singapura datang, ujar ayah, ini rancana lubak-lubak ini handak kami tampali awan sabut. Jar urang Singapura, jangan jah, kada bagus ditapal awan sabut, nang bagus itu ditampal dengan tanah kuning. Ujar sidin, handak kai kami tanah kuning, cuman duitnya belum ada. Ujar sidin, kada usah pikir duitnya, sebulan jua tetampal lubak tujuh puluh mubil lebih. Jadi ulun handak ai meniru jua, ada kan bulah punduk hanyar kami di. Te, kan banyak lubak di hadapan pundok te, becakap ai ulun dengan kawan nang sugih tadi, jar ulun ancaman lulubakan ni handak ulun tampali awan sabut, jaka wan tu, baik ai ustad tai jar. Kahandak ulun tadi inya memancing begitu awan tanah haja, berarti kan cakap kita kan belum lagi, makanya malam ini kita lebih belajar meandak nabi di hati.

Cakapnya marangkul, cakapnya dingin, parbuatannya kada mangalihi urang, ai tuh kata Nabi nang sabaik-baik manusia barmanpaat untuk orang lain. Lalu kanapa meletakkan Nabi di hati maka luar biasa keistimewaannya karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi tu manusia tapi kada sama dengan kita manusia. Kita selidiki sabuting-sabuting. Nabi sebelum lahir ada dalam kandungan mamanya, kita gin sebelum lahir berada dalam kandungan mama, cuman berbida kita di kandungan mama mangalihi, Nabi kada. Kita di kandungan mama, mama mauk. Ada kakatahuan ua ua muntah mancium bau nang itu manjulujok, nang sadih lagi malihat laki manjulujok, ni parah lagi. ada urang nang mangidam tu sarik awan laki itu ada, handak banci tarus malihat laki, kan kita ni mangalihi kawitan lagi kandungan dah mangalihi dah. Kamudian lahir nabi, kita lahir jua, tapi kada sama, nabi lahir mama sidin kada sakit, kita lahir mama bataruh nyawa, bakeringat jagung, bukan nyaman pa ai urang baranak tuh, bilang asa rabit dunia, caka inya nyaman, ibu-ibu tuh tiga kali saminggu hakun baranak, cuman ngalihnya bukan main, makanya kita sudah jadi urang kaini nah. Ada dua nang kada bulih dilepas di hati. Ada dua nang kada bulih naksul adab. Sakalipun kita tahibat dah. Kita ni hibat dah, sukses sudah, sugih sudah, usaha lancar, tapi ada yang tak bisa dilupakan, kasih sayang kedua orang tuha. Kita hibat kada terlepas dari du'a kedua orang tuha. Orang tuha kita tu ikhlas bedu'a karena saat itu kita susah. Kami nih anam belas eh lima belas urang sepadingan. Untung haja nang hidup belapan. Itu gin nasi bebagi piring kami. Karna urang dahulu kan bababanyakan anak pang. Ikan balanak dimasak wadi. Nah, banyak anak nambah rajaki. Wahini bagana di darat ikan balanak kapala karas, banyak anak habis baras. Anak kada bisa bagawi kayapa lah kada habis baras. Maharan ni baras. Orang dulu kada main hapi pang, wahini orang main hapi ha, kawitan maka tuhuk bagawi. Nah, jadi. Bebagi piring kami kadang bila nasi kada cukup abah balum bulik di pulau kijang bejual harang mama bedudi makan ja mama aku kanyang ayuh ikam makanan padah mama tu lapar tu manahan padih parut tu lingah sedikit ada bakas karak nang sedikit tu dimakan din berubuian banyu mata tuju ke dinding bedua ya allah cukup aku haja ya allah anak ku jangan ka ini lagi ya allah nyaman kan anak ku dua orang tuha. Makanya urang tuha kada bulih dilupakan. Kaya apa haja, orang yang kada melupakan orang tuhanya yang bebakti kepada kawitannya surga yang ditempatkan. Bukan tanggung-tanggung, ridha Allah pi ridhal walidain. Maka itu ha ragu kawitan, jangan kasar awan kawitan. Ini kadang-kadang kawitan dimamainya. Kawitan ni jua kada masih jua diurang jangan makan kerupuk belinju ma ai, mama tu duktur bepadah sudah mun makan kerupuk belinju bangkak pulang betis, kalinya kada katahuan bangkak ne makan kerupuk belinju pulang nang tuha ni jar aku merasai narai jar sidin, merasai gin sama ma ai jar han menderita mama jua dimamai sidin, kadang menyuruh makan ubat gin kasar. Dimakan mai ubatnya dimakan. Kada aja sidin pahit. Mama aja handak lah mak. Kaina di impos mak. Hah di cucok mak sakit. Tapaksa kawitan burubuian banyu mata mamakan ubat. Taliwat banar. Sasalah ada urang ni duduk ai intang manaka tu. Hah kawitan di gretaknya. Babatul lah sikit mahargu kawitan. Kawitan jangan disakiti hatinya. Ujar Nabi, Birru aba'akum hatta yabirrakum abna'ukum. Ni ibu-ibu nang harus diperhatikan banar kena sidin nang maharu kawitan. Mun kita kan banyak di kabun. Ujar Nabi, Baiklah kamu kepada orang-orang tuamu, nanti anak pasti baik awan engkau. Mafhum mukhalafahnya, bila kita jahat awan kawitan, anak jahat jua.

Kada bisa. Ikatannya erat. Bila kita sakiti nineknya, cucuknya bakal membalas. Ulun tiga anak, rata-rata katitiganya disuruh aku sariki. Dikibit haja kada kaitungan lagi. Cucu ulun dua, kayapa haja, kada suah sarik. Bamamai kada suah, mangibit kada suah. Umpatnya handak umpat. Ulun nda tahu dah urang ni begadang, anak saajis tu begadang tarus gawian. Samalaman bisa kada guring, jadi ulun handak membawa, kada dibawa menangis, paksa bawa, bejanji guring, hakun ai. Sudah nang jam dua belas balum guring lagi, ulun tumpah mainan sakardus ulun tumpah, ayu haja tu main dihiga, atu mau guring jangan diganggu, atu sudah tuha kaina mun kada guring atu sakit, kesian atu jangan diganggu kak ya, iya to, jar. Sakalinya kada lawasnya takilipan ulun, Atuh! ujar iya. Sakalinya di atas ulun dah manunggangi. Om, ma, kada sarik tahu. Parnah ulun manunggui itu tuh, anak Ustaz Ajis nang paling tuha tuh, sampai jam tujuh pagi hanyar guring. Hah? Kada sarik? Anak makan samalam bila kada guring, bisa mangibit. Kada sama rupanya. Makanya kasih sayang nenek awan cucu itu kada kawa dipisahkan, bila disakiti neneknya hadang cucunya bakal membalas, ada kisah di zaman dulu orang ni sugih bisi anak seikung sekitar umur lima tahun, rumahnya ni mantap tadi pang. Kursinya haja nang baulai-ulai ta. Han, jadi sedang makan batiga baranak, oja nang laki, Ding, kaya apa ulun bausul, ni mama surangan di rumah, kada nang mangawani lagi, ading nang bungsu sudah kawin dah surangan sidin, han kasian sidin di rumah, bamasak surangan, luku garing kaya apa, kaya apa ulun bausul, mama tu dibawa haja sarumah wan kita, hitung-hitung mangawani anak kita, ujar nang bini, ayu ai. Bagus haja dibawa sarumah. Sakalinya hari partama duduk di kursi baulai, minik sidin. Aku jadin bajalan gin taula ulai sudah. Duduk di kursi baulai, minik sidin. Maangkat cawan kalapasan, pacah. Sarik nang bini. Masuk ka kamar. Mandagoi mangancing lawang kamar. Dibantingnya lawang tu. Tapi mintuha kada masalah. Kanapa? Inya kada mandangar. Nang tuha ni tuli jua sudah, cuman asa beguyangan ni, asa beguyangan, napa ja tuh gempa kah ari, bukan gempa, minantu membenting lawang, masuk nang laki, jar nang laki kenapa pulang ikam sarik, kan mama serumah awan kita, ikam satuju haja, kenapa maka membenting lawang pulang, aku bangai ja serumah satuju. Tapi aku nang kada katuju nang bisa bapapacah cawan ngin tu. Aku bapacah cawan ai, banyak gawian nang lain lagi. Lapah ulun. Kaini haja ja nang bini, ulun kada mahalangi pian handak bakti awan kawitan. Tapi, ada pilihan, bila pian mamilih mama, ulun isuk bulik. Bila mamilih ulun, antar mama bulik. Ini bukan pilihan, ini musibah. Bubungulan milih. Maka nang laki mancari sulusi, solusi, jalan keluar. Nah, jar nang laki kayini haja, aku beusul. Mama ni andak mijak hanyar haja, andak di buncusan, jadi kada teganggu. Bila inya pacah, urusanku. Aku yang manyimpuni pepacinya, aku yang nukarakan cawannya, mangkuk pacah kugantikan, cawan pacah kugantikan, mija kuharagu, kusiapkan, karna inya mamaku, aku wajib taat awan kawitan, ikam wajib taat awan aku, ikam siapkan mija makanku, aku manyiapkan mija makan mama. Bagaimana? Satuju? ujar nang bini. Sakalinya mangkuk pulang gugur, ganal bunyinya, sarik pulang. Ujar nang bini, sudah, pilih haja antar satu. Ujar nang laki, sakali lagi. Karena alasanmu piring pacah menjadikan sebab ikam terganggu, supaya kada terganggu piring jangan pacah. Mulai isuk dada pang bahiri piring plastik. Mulai isok ja sidin, mama kuulahakan piring kayu, cawan kayu, mangkok ca kayu, sesudo kayu, wancuh kayu, semua kayu. Mauntok makan kawitan kaya nang memberi makan ni kucing. Marahak ja sidin, takdir ku sudah. Karena nang panting anak bahagia. Sakalinya sudah lawas-lawas, laki bini handak bajalan-jalan kaluar, tinggal anak tadi awan paniniannya, kunci lawang dari luar. Sakali bulik takajut, rumah bahamburan awan ratarahan kayu. Sarik sidin, ni nang tuha ni pulang ja sidin ni, maka kada cukup piring saku maka maulah pulang, handak bamamai, carii ka kamar, sakalinya mintuhaan guring. Ahi ja sidin siapa nang maulah piring nih, sakali dicari anak seurang nang lima tahun tadi mengikut di parang nah manarah kayu, hampir jadi piringnya sudah. Uma ja nang nang mamanya ikam kenapa beulah piring kayu, nang makan di piring kayu tuh nenekmu bukan ikam, kita makan di piring kaca haja, apa jawab anak tuh, aku ma aja piring nih bukan hagin aku, ini mempersiapkan mahadangi mama tuha, jadi bila mama tuha aku kada payah lagi meulahkan piring sudah kusiapakan ha. Manyakiti neneknya, awas cucu bapikir manyakiti kita. Maka bila kada handak disakiti anak, bila kada handak anak durhaka wan kita, kita manata diri jangan pernah mambuat sakit hati urang tuha. Urang tuha diharagu sampai ka mati. Kita duduk di rumah nyaman tilam maanyat, ya Allah asi dingin, salimut tabal, ganang kawitan kaya apa nasib di alam kubur tu kaya apa. Kirim Fatihah hanyar guring. Tambahi surah Ikhlas tiga kali, maimbangi khatam Al-Qur'an pahalanya. Nyaman kawitan di kuburan datapat kiriman. Bila kita naik nang mubil, mubilnya mewah walaupun injaman. Ganang kawa, ganang mama, mama kasian kada suah marasai nginto. Maka kirim Fatihah. Kirim Qul huwallahu ahad bila handak makan nyaman kawitan kada sawat nyaman makan kita handak mambirii kada kawa lagi sidin sudah kadada kirim Fatihah bila kita handak mamakai baju mahal mama kada sawat babanyu mahal abah kada sawat kita samalam handak manukarakan kada kawa jua duit kadada kirim Fatihah kalau kawitan sudah mati. Mun masih hidup, janganlah patihah manjang. Kayapakah aja mama di rumah ni surangan makan kah sudah Al-Patihah. Itu anak maleset ngintu. Jangan patihah nang dikirimi, beras kirimi, duit kirimi, iwak kirimi, kapan parlu saminggu sakali bajanji sapaadingan hilangi kawitan tu. Sakampung sama apa duit tambilahan bagana sabulan kada suah manjungkuk kawitan. Urang saminggu sakali diilangi hari Jumahat, baanam baading kompak baanam baading ka rumah kawitan, nang bahuma bawa baras, nang bakabon bawa nior, awan nangka, nang batanam sayur bawa sayur, nang maikan bawa ikan, nang kada ada gawian Balimbai aja. Sampai ka rumah takuni mama abah handak makan napa pian? Handak ikan kakap bapanggang kah? Ka, babarang haja aku uju sidin. Takuni pulang mana ma baju nang igat sia aku manapas akan. Ada baju nang sudah batapas ambat abah ambil gusuk akan. Ada pajijipan inda nang balumut ambil sikat disikat akan. Ah mam, nang ada nang kada kabagian lagi gawian kababanyakan baanak pang. Surung mak batis mama, biar aku mamicalakan. Dipiciti batis mama, cucunya jua kah lacung sana lacung sini tiga kali tahambur galung paninian. Kada masalah. Sanangnya sidin ai. Bila sanang kawitan, rida kawitan, Allah rida. Ridallah fi ridal walidain. Kayapakah urang tuha, tetap ada di hati.

Sakalinya urangnya biasa haja. Begitu Nabi Musa datang duduk di ruangannya kada di harungnya, inya masuk kamar. Kada maharung tamu, uma ja Nabi Musa, ngini kawanku. Sakalinya kada lawas mairit babi batina, babi bini diiritnya, mandiinya, andukinya, diragapnya dengan penuh hormat. Sakalinya masuk ka kamar, kada lawas kaluar pulang mambawa babi laki pulang. Rupanya babinya laki bini dalam tuh. Dimandi'inya, diandukinya, bawanya masuk pulang. Sudah habis selesai tugas, hanya kaluar manghadapi Nabi Musa. Jar Nabi Musa, kanapa pian? Maka ada babi dua ikung di kamar. Kada bulih sakamar wan babi. Ujar Sidin, abah mama aku tu dikutuk uleh Allah. Kanapa? Karna dia malakukan dusa ganal, lalu kada diampuni, dikutuk, barubah manjadi babi. Sakalipun bagitu, jar sidin, aku kada pernah malapas mama abah di hatiku. Sakalipun barubah manjadi babi, aku jar sidin kada malapas kasih sayangku awan mama. Kasih mam kasih sayang awan mama abah tetap ada di hati, tetap. Sakalipun sidin berubah bentuk, kada berubah ini kadang hanyar sugih sedikit kada maharagu lagi di kawitan, tulak pulang kaluar pulang dari kampung, bepadah yang sebatang kara, kawin pulang awan urang sugih, sakalinya datang kawitan kada mangaku, aku di hadapanku, kajadian tu. Kada kawa babuat apa-apa ko, karna di film Indosiar pang. Tipi itu di depan ko, jaku bungolnya urang ni hei. Awan kawitan kada mangaku, tapi nang kawitan jua datang mambawakan pisang satandan, awan hayam di kapit, buritnya di balakang, dua tiga langkah pras ja hayam bihira, sarik ai urang. Akhirnya kada mangaku inya kawitan, dilaknat, mati jadi batu. Manangis batunya tapi tahu bujur kada nya nya di film haja pang tapi itu kan gambaran makanya kita kaya apa haja kawitan tetap kawitan amun sudah meningga dunia tu diilangi kubur kawitan tu paling kurang setahun sekali lain sepuluh tahun kada mailangi kada pinandu lagi menggerung manangis di atas kuburan Bingung urang, kenapa menangis? Ni kuburan ayahku uji sidin, kada ayahmu kada? Rupanya ayahnya hilang beturi dicabut babi. Tatangisi kuburan Adul sakalinya. Kaya apa kita, kada baadab kawan urang tuha. Amun handak salamat hidup, baadab kawan kawitan, haragu kawitan. Yang kadua, bila handak hidup salamat, kasih sayang dengan guru jangan lepas. Kaya apa kah guru jangan lapas. Kalau bakeramat bisa hilang keramatnya. Ada di zaman dulu tuan guru besar. Sidin beisi murid, muridnya tu beilmu kasab, an kaya apa haratnya gurunya. Cuman muridnya ni malihat dalam ilmu kasab, gurunya ni calun calaka. Artinya. Masuk neraka ni kina ulun nih dalam kasapnya. Jadi isok kada mau lagi murid tu datang belajar, kada mau. Kada datang lagi. Gurunya mancarii dimana murid nang biasa duduk dihadapan ni maka kada ada. Ujar kawannya di kamar. Ujar guru kiyau. Di kiyau kada mau datang. Kenapa? Karena inya tahu dah guru nih bakal neraka. Hagin ko belajar kasitu.

Tapi, ujar sidin, aku kada pernah busan mangajarkan ilmu, aku kada pernah busan manduaakan muridku agar muridku ni salamat, cukup aku haja. Ranai, rupanya gurunya kasap jua. Hah, sama pada kasap. Bararti, jar sidin, ikam ni kada ikhlas balajar anakku.

Nabi ada kuturan. Nabi tu sampai wapat lalat haja kada berani singgah di tubuh Nabi. Ini kita lalat belangganan. Apalagi bisul pacah. Masya Allah. Lalat terabang baputar-putar intang situ. Mauk lalat kada mau bejauh. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi di ada. Maka apa nang ada pada Nabi, laisat minad dunya, itu kada tehitung dunia. Walaupun dipandang dunia. Nah orang nang manjadikan Nabi uswatun hasanah walaupun sugih laisat minad dunya, inya kada tamasuk hitungan orang hubbud dun dunya, Nabi kada pernah dicinggahi lalat, lah kita bisa baludah Nabi bisa baludah jua, tapi ludah Nabi kada sama ludah kita, ludah Nabi bawa barakah, ludah kita bawa musibah. Nang kada caya, ludahi nang dihiga nih. Mun kada bingkas coba takai aja ya. Napa musibah kalo? Musibah tapi jangan dicoba. Ulun kada tanggung jawab lah. Ulun mah agak-agak aja jangan pang diparatikakan. Nabi bakeringat, kita bakeringat jua. Tapi keringat Nabi kada sama keringat kita. Keringat Nabi tu babau harum bagakan minyak kasturi. Bila Nabi ke satu tampat saharian babau harum. Nggita keringat baunya dipertanyakan. Intu gin kulir mandi besabun. Ada nang kada mandi ha ni setelah malam ni nang datang ni ada nang kada mandi ini. Maka itu kada sama dengan Nabi kita kada sama. Maka bila Nabi begaul khuluquhul Quran.

Ujar Imam Abu Hanifah, dikhuatirkan penyebab-penyebab tidak husnul khatimah ada tiga kemungkinan. Tapi kada pasti. Imam Abu Hanifah ni kada sembarang orang. Sidin kada mau bepandir kalo kada bawudhu, kada mau. Sidin kada mau manyambung carita nang kada baik tentang orang lain karena carita itu kadang-kadang kada bujur. Dengan kenyataannya kada sama. Apalagi yang membuat cerita tu urang tu memang kada suka wan urang tu. Mangkin lagi berbahaya ceritanya. Maka kata Imam Syafi'i sehibat apapun kita ni tetap ada urang nang kada suka, tetap ada. Imam Syafi'i, apalagi nang biar imam nang kampung betuah ni mangkin ai. Mun ada urang kada suka itu biasa haja. Nabi haja urang ada nang kada katuju. Maka bila urang kada katuju, sehibat apapun kita pasti salah di hadapan urang nang kada suka, salah tarus. Nda ada nang bujurnya. Urang ni kada katuju dengan RT tu kada katuju. Jalan balubang sarik, RT kada perhatian. Apa gawi RT? Biki inya bagus jalan. Biasa RT cari-cari perhatian. Han, salah jua. Jalan balubang RT kada perhatian, di biki e cari perhatian. Orang tu kada katuju dengan penceramah tu, salah tarus. Lakas datang sambatnya jua, yap yap ja lakasnya datang. Orang balum kumpul lagi, tesalah tu handak umpat sarapan tu ja. Han, salah jua. Lambat datang disambat jua yat yat ja, lambatnya datang yat, urang sudah imbah marhaban hanyar datang talambat tarus mantang mantang laris ja, sesalah ada nang manyambat aku dihiga tu nang kata salah jua, lakas datang salah, lambat datang salah, bila urang kada katuju maka jangan suka manyambung carita nang kada baik. Kada mesti betul urang ne urang Banjar liwat di kampung urang Jawa. Ada pangantinan, batakon si Banjar ne, sapa sing manten kang? Jar urang Jawa, boten ngertos. Oh, jar sidin buton ngartos pang kawin. Heh, disangka sidin ngaran pangantin buton ngertos. Besebarlah cerita di mana-mana ada nama pangantin boten ngertos. Minggu hadapan, liwat pulang di kampung sama, ada urang maninggal dunia. Batakun pulang urang Banjar, Sapa sing mati kang? Boton ngertos jar sidin. Umai lih kang jar marasnya. Hanyar saminggu imbah kawin sudah mati ha. Kabanyakan keriting daing lo kulik kang jar ha. Kanapa salalu ada pitnah di antara kita? Karena ada urang nang suka manyambung carita-carita nang kada baik tentang urang. Kita ni lah, jangankan mendengar dari urang, mendengar langsung haja bisa salah paham. Langsung tu mendengar bisa salah paham, apalagi habar urang, mangkin lagi bisa salah paham. Ada kisah pangantin hanyar, ulun ni supaya kita ni jangan suka nyambung cerita nang kada baik, kita kada tahu bujur kadanya, banyak gawian lain lagi. Banyak jua nang kada taamalkan dalail, kada taamalakan dalailul khairat nang saratus walas lawan lima bilang tabuburirit maamalakan. Banyak gawian hagina pang kita mancaritakan nang intu. Baranai haja, janganlah sampai amal kita salama lima tahun ni rusak sabab pamilihan ni. Kan pamilihan kan lima tahun sakali. Jangan sawat rusak amun kita manyambati aibnya. Apa pentingnya.

Yah dah di youtube tuh. Lalakian. Tapi kada seberataan pang ada nang kada jua. Banyak nang kada cuman kabanyakannya lalakian. Kalo bibinian mimang sudahnya. Lah bukan ulun bapadah sidin nang bapadah tapi mun kita itu itung iya jua. Makanya jangan suka manyambung carita nang kada baik pangantin hanyar. Malam partama handak mambahagiakan bini dengan kejutan nang kada bapadah. Manukar durian, musim durian pang. Nah, bapikir inya, nukar durian sabiji kada cukup, ipar banyak. Manukar dua biji, duitnya kada cukup. Ini ngarannya ikan kapar masa kuning banyak baipar saurang paning. Nukar dua, duit kada mayu, nukar sabiji, duriannya kada mayu. Carilah durian nang balumbang pang. Nang masih rapat kan baunya kada kaluar. Dibungkus rapat-rapat masukakan ka kamar kena hasrat hati jam dua belas ka atas mulai manguyak durian laki bini. Rupanya kamarnya basabalahan lawan mintu ha, maka pahalatnya tu tarplik nang tiga mili tu, nang paling tipis sadikit haja bagarak kan kadangaran mintu ha. Jadi masuk ka kamar bainip kayapa tikus tamasuk ka dalam tumpukan baras, kada nang bagaraknya. Sudah jam dua belas ka atas dikira minantu mintuha guring padahal balum. Kanapa mintuha kada guring, mintuha gelisah. Sedih mintuha. Jar mintuha babaikan jua kah anakku nih. Kada tadengar bagarak. Mau ja kada babaikan jar sidin. Mun ada jua munnya kakalisik kakalisik berarti babaikan kaytu nih ranai kada babunyi. Jadi kada kawa guring mintuha tuh. Jadi sampai jam dua belas ka atas nang laki ingat di durian tadi.

Bagitu nang bini mambuka durian, karas bangai ja. Waduh, waduh, jar mintu ha, gawat kakanakan nih. Hanyar tabuka sadikit sudah karas ha. Jadi jar nang laki, paksa ding, pisit bangai ja. Waduh, waduh, jar nang mintu ha, gawat kakanakan nih. Sakalinya mamaksa mangulayak durian tadi tagulimpas tangan kana durinya badarah aduh bang ja sakit badarah nah jamin tuha itu am tu ikam sudah tahu pisit karas kanapa dipaksa kaitu sakalinya laki marasai durian tadi um ading nyamannya ai ja hehe ja nang mintuha ikam kanyamanan ambat anak pun nang dipikirakan. Sakalinya minantu basurah pulang, uding ja, cuba takoni mama luku handak ha jua. Waduh, jar mintuha, kacau ni kurang ajar minantu ni, kanapa handak nyubalah kamintuhaan pulang, salah paham kan? Salah, makanya jangan suka manyambung carita nang kada baik, jangan buruk sangka wan urang, ni musim-musimnya ni jangan sampai manjelikakan urang lain supaya amal ibadah kita kada sia-sia kita tuhuk ni datangan ni. Tabuburusuk tadi aku mendengar menggerebek nang lamak takumpul pakadanya patah papannya sampai mana ambat ku tadi nah ujar imam abu hanifah penyebab yang dikhuatirkan mati kada husnul khatimah dikhuatirkan haja kada pasti karena kada pernah basyukur dapat nikmat iman Mestinya kita nih bersyukur haja jadi urang baiman nih. Apa nang terjadi itu tidak terlepas kehendak Allah. La yahdus hadis illa bi qadaihi. Tidak ada satu kejadian pun nang terjadi di muka bumi ini kecuali itu memang sudah kehendak Allah. Kayapa haja. Makanya hidup ini jangan sedih hati. Apa nang terjadi itu kahandak Allah. Kita tinggal bedoa, bekerja, beusaha, apa keputusannya, terima haja. Jangan sedih hati. Amun inya takdir kita ni sugih, sugih haja tu. Tapi amun takdir kada sugih, kayapapun kada sugih. Hari tu, sawit nu kami tu tiga ribu lima ratus sakilo. Tapi kada bakabun. Ada sugih jua. Yang sugih urang. Ada tanah kosong lima hektar tanam i din sawit, babuah labat, sawit murah. Yang mahal nior, tabang din sawit, tanam nior, babuah labat nior, murah pulang. Yang mahal kopi, tabang pulang nior, tanam kopi. Alhamdulillah kopi babuah labat, harga mahal, imbah manjual bulik, sidin mati. Nah. Sampai ke mati kada sugih-sugih. Lagian sugih kah kada kah santai haja. Jadi orang sugih banyak baduit basyukur, kada baduit kada papa. Nasib dah. Jangan sampai burung suit burung punai kada baduit bamamai, burung suit burung punai banyak baduit baranai sama haja jua. Makanya hidup ini santai haja. Kahandak kita, kita ni sugih? Bulih kita tanya diri masing-masing, kita ni handak jadi urang baduit? Nyaman kita bila handak mambangun punduk bisa, handak mambangun masjid bisa, biya maulitan kita bisa jadi dunaturnya karna banyak baduit, kita handak kaitu, tapi ternyata yang sugih urang, kada papa. Kita kada. Kanapa kita sedih? Makan nyaman bukan milik urang sugih. Makan nyaman tu milik urang nang basukur, urang nang sihat. Walaupun lauk ikan karing dua kali batambah, dua kali mariga, badangaran ka subalah mariga, daripada mamakan lauk kambing dua hari di rumah sakit karna impos. Tin si naik ai pak. Jadi kada mesti makan nyaman milik urang sugih, kadang milik kita urang susah guring nyaman bukan milik urang sugih. tapi milik urang nang pandai basyukur, jangan taliwat banyak mamikirakan dunia, nyaman tu guring, kadakadang sugih guring kada janak, hanyar takilipan babunyi hape, talipon, barang masuk dua mobil tronton, yang mambungkar kadada, samalaman kada guring, mangawasi mambungkar, kada diawasi lo kada kilati urang, nang susah maka am taguringan sampai pagi hape kada babunyi. Kadang-kadang hapi itu dua hari nganggur ja dina manaliponnya, sakali nalipon diangkat salah sambung pulang, hah nasib jua janak guring, berarti janak guring bukan milik urang sugih, makan nyaman bukan milik urang sugih, milik urang yang pandai basyukur dan urangnya sihat kada banyak pikiran, intu haja kita usahakan kahandak kita kahandak kita anak kita ni bungas. Sakali lahir anak urang nang bungas. Anak surang kur samangat rupa kai sabut randam anam belas bulan. Maraha hidup bahagia bukan milik urang bungas. Lagian urang bungas kada manjamin jua dapat laki gagah. Urang lalaki gagah kada manjamin dapat bini bungas. Tapi ada urang gagah dapat bini bungas, cuntuhnya aku. Biniku tuh mirip Ayu Ting Ting, mirip. Takuni Haji Irwin tuh, hanyar betamuan semalam maambili ulun. Lah ulun kan kaya Afgan. Orang yang bilang ulun di Samarinda awan Haji Iwin jua ai tetamu Julak Atoy nang ada di Youtube tuh. Memaksanya beulah Youtube singkat awan Julak Atoy. Itu miriknya Julak Atoi bersama Guru Afgan. Ha, inya yang bilang, Ulun ceramah di kan, di kan, di rumah Gubernur Kalimantan Salatan, mbah tu dikiau ke rumah. Sidin saja gin mengakui bahwa ulun ni agak mirip-mirip Afgan. Hah. Banyak orang nang bilang, ulun haja kada gagah, kada marasa gagah ulun, kada sadar ulun ni kalo gagah, kada sadar, cah jar ibu-ibu, tak seindah apa yang kubayangkan jar Lagian Bu, orang beisi laki gagah kada menjamin hidup tentram, jangan-jangan bisa jantungan, kenapa laki gagah ni ngalih dihiragu. Hanyar dikurhingi urang, marangut saharian bini. Gurik babaling balakang, guring malam. Digaul ulih nang laki, mahantam wan siku. Kanapa? Tarbakar api camburu. Coba kalau laki kada gagah, jangankan dikurhingi urang, dipandiri urang gin kada masalah. Hoi jar nang bini, marah ha inya. Heeh, siap pang nang handak uju sidin. Aku gin talanjur banar ai, jar sidin. Nyamannya ai hati, kada suah sakit. Amun laki gagah buai tulak di malam minggu pakai honda nmax berparfums casablanca tuh makai honda pakai hp iphone pulang tulak agak santai seakakan dunia miliknya beuh sanangnya arainya tulak sakali malam jam satu kada bulik gelisah dah gelisah.

Coba tarai kalau laki kada gaga, jangankan jam satu malam kada bulik, dua hari kada bulik kada masalah ha. Nang penting kiriman datang, malaran aku kada humap di rumah haja sidin ha. Makanya hidup ni basukor haja, satu, supaya husnul khatimah. Yang kedua, penyebab yang dikhawatirkan mati kada husnul khatimah, kada pernah bapikir dengan kematian. Kada suah marasa takut, kaya apa kita ni hidup setelah mati kaya apa, kada bapikir. Padah urang di alam kubur tu cuba lihat ada di youtube tu siksa di alam kubur ngeri malihatnya, tapi kenapa kita kada takutan. Itu di khuatirkan maka kita ni ada marasa takutan apalagi sudah tuha ni tahu asa iingawan jua ulun ni haja umur lima puluh ampat dah kaka ulun lima puluh lapan jua meninggal. Kaka ulun nang iring ulun lima satu, ading ulun tiga tujuh, an. Ulun lima ampat dah ii ngawan ja sudah. Kadang berebah tu tepikir jua, ya Allah mungkin tahun tu di di kuburan sako, kaya apa nang kita rasakan, harus ada. Supaya kita ni husnul khatimah. Orang yang takut dengan siksa kubur itulah nang selamat dari siksa kubur.

Dibawai urang, Bok jak kita tulak pangajian nah. Kaina ai ja tahun dudi mahadang aku imbah baranak, rupanya batianan sidin. Tahun dudi ada lagi pangajian di sini. Haa dibawai urang jua Bok kita tulak pangajian, pian samalam janji imbah baranak, ni kan pian sudah baranak, kaina ai ja tahun dudi mahadang anak ganal, anak halus masih diada nang mangawani. Sudah anak ganal dikiyau pulang Bok nah kita tulak pangajian, pian janji anak ganal, ni kan anak pian sudah ganal. Apa jawabnya.

Kalu ingat mati kaitu. Yang kedua kalu ingat mati wa qanaatul qalbi hati menerima apa adanya. Urang qanaah itu katanya tarkut tatallu'i ilal mabqut wal istirna bil maujud, kada usah mencari-cari nang kada ada, syukuri apa nang ada. Cuba lihat kucing, kucing tu qnaah luar biasa. Dibiri nang apa haja terimanya, julungi daging ikan makannya, julungi kepala ikan makannya. An, suatu saat kita makan kucing manunggui, kitik-kitik buntutnya, pilit-pilit matanya, ngiau ji nya, bagi-bagi oi ji nya. Tapi nang tuan rumah juga palak bangat, tatamu iwak haruan kapalanya, wah aja kucing ada harapan, itu ambatku. Suakannya dikucupnya pulang. Habis landir kapala haruan tu hilang. Seisang-isangnya habis, tinggal kerungkung aja lagi. Timbainya ka higa, dua kali kucing tajurambat manyasahi. Hah. Kada proktes nya, dimakan nya tulang tu, pas nyaman saapa lah tulang tu, dimakan nya. Sudah habis, tahu beterima kasih nya, datang inya pulang ka kita, ngiau ja nya, terima kasih ja nya. Antara dua lah am kada ngiau, bebungulan ja nya bisa. Kaya nyamanan banar bekucup pada hakun lalu meninggali. Hah. Kita kada ngarti pang bahasa kucing. Kucing manarima apa adanya. Kalu kita ingat mati, apa nang ada syukuri. Nang katiga, kalu ingat mati, wa nasyatul ibadah, giat baibadah. Satu lagi. Nang katiga, dikhuatirkan mati kada husnul khatimah karena suka manzalim orang. Cakapnya manyakiti hati urang, perbuatannya mangalihi urang, makanya kita ini beusahalah berbuat apa nang disukai urang, jangan berbuat apa nang kada disukai urang, nyaman tu. Praktikakan nah dalam rumah tangga, imbah ini aku ampih lagi, praktikakan dalam rumah tangga, bini jangan berbuat apa nang kada disukai laki, Laki jangan berbuat apa nang kada sukai bini, tapi berbuatlah apa nang disukai laki. Laki berbuat apa nang disukai bini, aman, kada mangalihi apa nang kada disukai laki. Bini kada bulih mambanding-banding laki awan laki tetangga. Oh, rawan mangkuk tarabang liwat muha lawang. Jangan cuba-cuba, itu rawan kecelakaan.

Karna laki kada suka dibanding dengan laki tetangga. Nah, sebaliknya pula, laki jangan berbuat apa nang kada disukai bini. Apa kada disukai bini? Laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini, itu rawan mangkuk pacahan. Jangan cuba-cuba. Aku ada kawan, dudukannya begaya jua, begaya laki bininya ada sana baharaguan. Di parak haja pang dudukan, ujar nang laki bagaya. Aku guru ai ja malihat bini urang bunga-bungas asa titik, liur ja. Sakali mitihi bini surang asa titik, banyu mata, asli manangis nang bini. Ha, sadih bininya pada bagaya haja, apalagi serius. Makanya amun handak mamuji, jangan bini orang. Puji haja bini sorang. Padah lawan bini kita, Deng-deng, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal kadapnya minta ampun nai, ini bini orang nang dipuji. Lalu kita berbuat apa nang disukainya, bila bini anak batukar baju, paai tukarakan, uma guru ai ja banyak bangat bajunya sudah, dua lamari panuh, maraha tukarakan sabuah lamari pulang, bila panuh tiga lamari, suruh nitip di lamari tatangga tu, haw banyakan bangat babaju, maraha nya handak batukar galang, ya tukarakan, nya handak batukar kalung, tukarakan, asal ada duitnya.

Doa kami minta pada Al Ustaz Guru Bahrul Razi atau yang diwakilkannya. Ulun kada tahu ngarannya.
Ulun hadir di wadah Guru Imuh, ulun bajarkan.